יעדע איד דארף וויסן אז די אייבערשטער האט אים ליב ווייל ער איז א חלק אלוקי ממעל, יעדע איד איז א חלק אלוקי ממעל און יעדע איד דארף אנערקענען אז ער איז א חלק אלוקי ממעל, ער איז א חלק פון די אייבערשטער און וועגן דעם האט די אייבערשטער ליב, אזוי ווי מען זאגט אין ענגליש די ווארט אנקאנדישענעל לאוו, ס'איז נישט ווייל ס'איז דא דא א תנאי וועגן אז מען האט געטון עפעס אהער אדער אהין, ניין, באשעפער האט ליב יעדעם איינעם ווייל ער איז א חלק אלוקי מעל, איז א חלק פון די אייבערשטער, די בעל שם טוב פלעגט זאגן אז די ווארט רחמן קומט פון די ווארט רחם, אזוי ווי א מאמע האט ליב א קינד נישט ווייל די קינד האט געטון עפעס, ווייל די קינד איז א חלק פון די מאמע, די זעלבע זאך האט די באשעפער ליב יעדע איד ווייל ער איז א חלק אלוקי ממעל, און יעדע איד דארף עס זיין קענען. און זיך נישט איינרעדן פאר קיין רגע אז באשעפער האט אים נישט ליב וועגן דאס איז געשען אדער ווייל כ'האב דאס געטון איז מילא כ'האב אפגעהאקט מיט באשעפער איז נישטא אזא זאך באשעפער האט ליב יעדע איד אנקאנדישענעל לאוו און א מענטש דארף עס אנערקענען און עס ארויסברענגען פון זיך און די זעלבע זאך יעדע איד האט ליב די אייבערשטער און אסאך מאל מענטשן זאגן איך פיל נישט אהבת השם, איך פיל נישט אז איך האב ליב די אייבערשטער, און די סיבה פארוואס א מענטש פילט עס נישט, קומט עס וועגן די אלע תאוות עולם הזה פארבלענדן די מענטש, און ס'פארדרייט די קאפ, און ס'לאזט נישט ארויסברענגען די אהבת השם, און דאס די סיבה פארוואס א מענטש פילט נישט אזוי ווייט די אהבת השם, סאו ס'איז נישט אז די אהבת השם איז נישט דא, די אהבת השם איז דא, נאר מ'פילט עס נישט, ווייל ס'ליגט נישט, ווי מ'זאגט, אן טאפ אוו יור העד, ס'ליגט נישט עס איז נישט ארויסגעקומען פון דעם מענטש אליין. איז מילא יעדע איד האט ליב די אייבערשטער און די אייבערשטער האט ליב יעדע איד, און מען דארף זיך מדבק זיין מיט די אייבערשטער, עס דארף זיין דער קאנעקשאן, מען דארף פילן דער קאנעקשאן, און די וועג וויאזוי מען פילט דער קאנעקשאן קומט עס דורך דעם וואס מען גייט אויפן וועג פון תורה ומצוות, מען גייט אויפן וועג פון די תורה און מען לערנט תורה און מען טוט מצוות, מיט יעדע מצוה וואס א מענטש טוט ווערט ער נענטער צום אייבערשטן, מיט יעדע מינוט וואס א מענטש לערנט, מיט יעדע קליינע זאך וואס א מענטש לערנט, ווערט ער נענטער מיט'ן אייבערשטן. איז פאר א מענטש כדאי ער זאל נאר אביסל אליין קענען די זאך, און ס'איז נישט נאר דאס, ווייל א מענטש קען אפילו ווערן נאנט מיט'ן אייבערשטן אפילו במחשבה אליין, און די עיקר וועג פון נענטער ווערן צום אייבערשטן איז דורך. טוען די מעשות, אבער אפילו א מענטש זעצט זיך נאר אראפ און טראכט וועגן די אייבערשטער און טראכט די גדלות השם, דאס אליין ברענגט אים נענטער צום אייבערשטן. איז לאמיר אנהויבן ארויסברענגן פון זיך די אהבת השם, איז ביידע סיי אנערקענען אז באשעפער האט דיך ליב און סיי ארויסצוברענגן פון זיך, די אהבת השם, אז אליין צו אנקענען אז איך האב ליב די אייבערשטער, און ארויפברענגען די טיפעניש, די טיפעניש וואס איז באגראבן די אהבת השם איז ארויסברענגען צו אינדרויסן פון זיך, און פילן ווי מען האט ליב די אייבערשטער. און דאס אלעס טוט מען דורך דעם וואס מען גייט אויפן וועג פון די תורה און מען איז מקיים מצוות השם. כ'האף אינגאלע פארשטייען האטס א גוטן טאג.